Kakir ta kamerê wile Ya cema'a va îro ket roja pazda digo min û ça revandina min me bela kiriye. Heran ti kes heta niha negotî min do kerê tev çend o. Ma ev welat vala bû ya ew ser şansê me. Ka dezgehê ragihandinê, ka mafê mirova, hema daxuyaniyeke derxînin mal neketa. Hele sastê me bike trên. Trêndo. Hebûn mesxerin da ev xelkê de.

û xwe bikin trend. Trend yanî kesên navdar ne? Kesê navdar tiştik e û vanê trend jî tiştik din in. Kesê navdar ew ê ku ji bo civaka xwe bi xebatekê baş radibe û navî wî na her dimîne bi sala. Lê vanê trend jî ê ku li navê xwe û şehreta xwe digerin, salekê di doh sê karê wa dihile û navê wan dimire. Yanî dimkî ye. Her mirovik ji me xwesteke ku heye ku di jiyanê de pêşketî be, serkeftî be û di nav civakê de her kes behsa wî bike. Lê riya serkeftinê zor e û ne raxistî bi cilê sor e. Lê riya serkeftinê zor e û ne raxistî bi cilê sor e. Di cîhanê de gelek kesên navdar û naskirî hene ku di jiyana xwe de li rastî gelek pirsgirêk û astengiya hatine. Lê Di riya hişmendî û zanebûna xwe de giyane astin pir bilind. Thomas Edison yek ji van kesê ku îro bi saya wî na em li ber vê rihniyê ne. Dibêjin dema ku vê glopê çê kir not û neh cara bin ket cara sedî bi ser ket. Jêr gotin tu not û neh cara bin ketiye? Got na, min not û neh tecrubeyên bin keftî min bi dest xist. Erê walla xwe kir trend, ma wek heneka. Çiqas date wek heneka? Yanî tu qala min dikir? Ya wele te ji vir govere bê te birevînin. Kam ji dev xelkê berdin û werin ronakbîr û fîlozofê li cem xwe bibînin. Sibaha bi xêr. Çaxê we bi xêr ya bo. Di kirwesan penêr bi xêra xwe. Di kirwesan penêr. Merheba ji wer gelî ciwa mêra.

Kuroya Efran el Alem Muttehidûn. Üf! Ya Sîdî te derba xwe lê xist. Çû heta Tsax bi navê te ji derma. Bavê gel el Kerwesanvan Mecîd Xeldûn. Hinek henin rengek din bi kar tînin ji bo ku xwe bikin trend. Gotinek bi erebî heye dibê Xalif tu'ref. Yanî ku em giş bê mast sipî ye ê wî wê xwe cuda bike wê bêna. Mast pembehî ye. Em giş bê filan keso însanekî baş e, qenc e, bi xebatekî baş radibe, ê wîna wê bê diz e. Ê wasta ye. Xwe bi şelafiya dike tiştik. A giring jê re wilo timî xwe kelê bike û xwe bike ala esasên wiha, Va ez ji we zanetir im. Go yekî dixwest navê xwe dixî çorê dikaniya gund de. Go purt. Hî hî hî. Divê tu xwe li ber re derxî. Hezalîkê bitî me. Ez rewşenbîr û rojnamevanekî serbixwe me. Xebera ji min bidin, qala min bikin. Qala min bikin, qala min bikin. Çi qeysa û qala bike û xebera bide ez zêtir çêirim. Ev jî bûyî şêwazeke nû ji bo naskirinê û derxistina navê xwe. Çiqasî gotin û galgalê ne xwe jê re were tê gotin, hev qasî bi navûdeng dibe û navê yî derdikeve. Ji bo wilo heger te tiştekî bi vî rengî dît, qîmetê jêr çênik û berçav derbas kir. Îf îf îf. Got tev nede bihên jê tê. Wê ev mijar çareser bibe. Lê ev kesayetên wilo ne bi salek û ne di do û ne sê sererast dibin û çênabin. û ne bêhna fre. Û hûn bimîn bi xêr û xweşiyê de. Ew ya sîdî teyare dîsa li der naxist. Ka bi se de qakê? Xeyo bi se bi se. Ev mesela revandinê neket serên de. Çira ya te em bê teyare li me hersiya xistiye. Wax! Nen min tenêlo li me hersiya. Em ê ser sefha xwe dûrayîn ca ne fî bike em ê bê bixêr û silametin. Çima tu navêjî wila wat ser mîtorê Sêdûlab tu te qeza kirî. Muşkil ew ne ji dil dibê jinan tenekê xwe bime rot kin.